Җырчы, композитор һәм шагыйрьдән башка үз талантын тормышка ашыра алмас иде. Шулай ук концертмейстерның хезмәтен дә читкә куерга ярамый. Бик күп танылган җырчы, шәхесләр белән эшләгән концертмейстер, меңләгән укучыларның остазы Мөнирә Хәбибуллина турында сөйләрбез бүген.

Бу шигырь юллары Мөнирә Хәбибуллинаныкы. Әйе, бүген аны бик күпләр шагыйрә буларак та ачачак. Шагыйрьлек аңа әтисеннән, ә музыкага мәхәббәт әнисеннән күчкән. Чөнки минем әнием музыкант иде. Баян, аккордеон укыту музыка мәктәпләрендә. Менә ул өйдә заниматься итеп утыра, ул шушы училищеда беренче татар хатын-кызларыннан беренче булып бетергән. Хатын-кыз баян, баянистка. Вот, мин әле хәтерлим, кечкенә чагымда мине монда алып килеп, үзе заниматься итеп утырадыр, мин тыңлап утырадыр идем.
Моннан соң күпме сулар аккан, ничә язлар үткән. Мөнирә ханым Хәбибуллина инде 50 елга якын укыта. Миңа инде шул үзенең киңәшләрен бирде, ниндирәк җырлар җырларга, нинди поступлениедән укырга кергәннән алып, Мөнир апа безне җитәкләп килә инде. Әрли белә торган кеше түгел. Ул әйтергә, әйтергә может, безгә шуннан кыен булып калырга может. Мөнирә Мөнированың зур шәхесләр белән эшләве минем, миңа тынычлык бирми. Ул да булса Хәйдәр Бигич белән эшләве, ничектер без дә шул легендар кеше белән бергә булуыбыз минем ничектер теге Горурлык уята. Чын хатын-кыз ул.
Аның йөрәге бик зур. Инде ул менә үзенең укучыларын да үзенең балалары кебек якын күреп, аның киңәшләре миңа калса, миңа үз гомеремә җитәрлек кебек. Мөнирә Хәбибуллина Казан кызы. Казан дәүләт консерваториясен тәмамлагач, анда укытырга кала. Аннан 33 ел гомерен радио, телевидениегә багышлый. Гомер буе радио-телевидениедә эшләдем. Бер дә үкенмим. Чөнки анда, минем бүлмәдә, репетиционный дип язылган бүлмә иде инде ул, шул хәтле шәхесләр белә таныштым. Җыр күтәреп, менә, Мөнирә, җыр яздым, менә уйнап кара әле, кемгә бирәбез? Мине бик хөрмәт иткәннәр инде, күрәсең. Мин инде шундук алып, рәхәтләнеп уйнап, тикшереп, бер җиргә куядыр идем ноталарны. Аннары уйлыйм инде, кемгә бирергә, кемгә бу җыр килешә. Менә үзгәреш җиле диләр хәзер дә. Менә үзгәреш җилен мин әле моннан бер 30 ел элек башладым. Ул нәрсәдә менә чагыла. Менә җыр бит инде ул нотасының җыр җыр не партиясе, аннары аккомпанементы. Ә мин теге миндә иҗат ниндидер бер шыкыны булган. Мин матурлыйсым килде аны. Шуңа күрә Дополнительно скрипка, виолончель, җә квартет өчен, җә трио өчен, җә квинтет өчен эшкәртә идем. Җырчылар үзләре аннары сорап килә. Идрис Газиев белән алар Мансур Мозаффаров турында җиде фильм төшерә. Шулай ук Салих Сәйдәшев, Александр Ключерев, Фәрит Яруллин һәм башка шәхесләрнең иҗатын фильмнарда мәңгеләштерәләр. Күпме данлыклы шәхесләр белән эшләгән Мөнирә Хәбибуллина һәрберсенең холкын, нинди тема яратуын, Нинди җыр туры килүен алдан сиземли торган булган. Мәсәлән, Алмаз абый Монасыйпов. Аның бит шулхәтле үзенчәлекле музыкасы. Анда мелизматик үзенчәлекле, ниндидер шәрык интонацияләре. Бөтен кеше аны бит җырлый да алмый. Без инде ул Мәскәүдә яшәде, ул миңа хат яза инде. Мөнирә, уйла әле, менә шундыйрак җыр җибәрдем, почта аркылы җибәрә инде безгә. Соңгы ун елда гына да 400 дән артык концерт биргән. Мин үзем моңсу музыка яратам. Нигәдер. Менә җиңел музыка бик яратмыйм. Теге шаян, шундый, аларны мин бик нитмим. Чөнки күңелдән килә, һәрбер кешенең үзенең күңеле нәрсәгә ята? Романс. Романс ул бит нәрсә романс? Ул бит кечкенә генә мини спектакль. Аның башы бар. Менә опера кебек ул. Менә кечкенә генә менә 3 минутлык опера, мәсәлән, дә. Менә шуны өч минут эчендә бөтен эчтәлеген күрсәтә белергә кирәк. Ире Сәгыйть Хәбибуллин белән алар ике ул тәрбияләп үстерә. Уллары Ринат шулай ук училищеда укыта, ә Марат, газета редакциясендә дизайнер хезмәтендә.
Хыяллар, балалар исән-сау булсын, оныкларым исән-сау булсын, эшем булсын, кулларым исән булсын. Ашарга нәрсә бар, шул җитә. Киемгә мин исем китмим. Нәрсә бар шул җитә. Менә күбрәк матур музыка булсын иде. Язсыннар иде безнең композиторлар. Мөнирә бит ул музыка, шигърият, татар әдәбияты, татар теле мөхитендә үскән. Шуңа күрә аның ярдәме, аның белән эшләве минем өчен, менә ул Ходай Тәгалә миңа аны биргән. Мин аның авыз тутырып әйтә алам. Аның таланты, аның искиткеч әнә шундый музыканы тоя белүе, музыка аркылы әйтә белүе, менә минем өчен ул бер хәзинә. Мөнирә ханым дистәләгән конкурслар лауреаты. Аны еш кына балаларның җыр конкурсларына да җюри әгъзасы итеп чакыралар. Җырчыларны канатландырмыйча алар җырламый бит. Аларны мактарга да кирәк. Аларга күңелләрен үстерергә кирәк. Менә хәтта шушы яшь балаларны да, аларның бит әле эше бит башлана гына, әле алар серләрен белеп бетермиләр. Үзенең бөтен гомерен музыка дөньясына багышлаган шәхес. Бүген дә ул сайлаган һөнәренә тугры.